Pholeng YouTube channel thlirtu zawng zawng te inzavai in chibai vek ule. Vawiin hi kum sang hnih sawmhnih panga April ni sawm panga thawh leh ni a ni a, Pholeng News i lo ngaithla ang u. Tukin khan lirtheia chetsualna avangin Zemabawk tawngtai mualthlang forest check gate bulah nula pakhat a boral. Police te hnen atanga thudawn danin tuk inzing dar sarih vel khan Ngopa khawmi tuna Zema bawk a awm mek kum sawmhnih leh pahniha upa Thangrema khalh Gixxer bike chu thing sulthliah atanga Aizawl pana a tlan laiin Forest check gate chhak LT Resort bul kawngkawiah an tlu a. Bike hnunga chuang nula kum sawm pariat mi Angeli Ramngaihawmi thing sulthliah chu anmahni tawk zawnga tlan Ashok Leyland truck full load ke ding lamin a lu a chil zuiin Ka pawh chhawn lovin a hmunah hian a boral. Bike tlukna hmun hi lirthei tam tak lo tluk tawhna thin a ni a, NHIDCL kawng siam danin a zir loh avangin ruah sur nal loh lai pawhin lirthei ke hnih nei a tlu fo tawh thin a. Tukin pawh khan Angelie ramngaihawmite hi he kawng kawi laiah hian tluin, Angelie hi truck hnuaiah tling lutin a van duai zui ta a ni. Truck driver leh handyman Silchar lam mi ni ngei a hriat te chu police te thlen hmain an tlan bo nghal a. Truck neitu Silchar mi tho chu a driver leh handyman te a rang lama Bawngkawn Police Station a hruai tur a ti a ni. Hemi chungchang rual fel a nu thu post hi a tihchian nan tarlang lawk teh ang. Post ka siam chiah tiin Chief Minister in hma a la nghal tih ka hria a. Crack a awm avangin bitumen alkadra an lo leih mai thin a lo ni. A hlauhawm lutuk. Chief Minister chuan NHIDCL Executive Director hnenah rang taka siam tha turin a hrilh a, Mipuite u, i enpui zel ang u aw. Nula naupang tak thih thu ah vai company kawng siam dik lo a nih avang in PWD Minister biak ka tum a, phone a la lo va, Chief Minister in phone a la a, hma ka la nghal ang ti in min chhang a, ka chah lai ka bang ta, Pu CM kan lawm e. Tukin zingkar ah NHIDCL kawng laih NH zero two Aizawl Ṭutui pang Zemabawk Forest che gate bul two wheeler sawm nga vil zet an accident tawh na hmun ah kawng nal vang bawk in motor cycle a tleng a, A hnunga chuang nula kawm sawm hnih mi vel a thi tih min rawn hrilh a, ka thin ur lutuk a, ka lum pup pup a, ka khur hlawk hlawk thei hial a ni. Thihna a thlen ta ka vangin inthiam lohna in ka khat a, a chhan chu thla hnih vel liam tawh ah khan mi thanem ngai ten ka hnenah hetiang hian an rawn sawi sel a, ka pi helai kawngah hian a huh hlek chuan a nal lutuk a, two wheeler sawm thum vel an tlu tawh, ha hmai bal phah te ke ulh te an awm tawh a, thihna tawk an awm hma in hma la teh tiin. Kei lah pek chuan, Thil tha lo apiangah hma ka la hman bik lo, eizawn te ka ngai ve a, a siamtu Vai i kawng lai company velh pahin siam tha tir rawh u. A thu hrimin Mizo mipa hian vai velh hnat tlang pawh ka koh pawn in ngam tawh lo ka lo ti hlur a. Sawlai vela cheng kan thianpa chu kan hrilh a, anin State Project Monitoring Committee hnenah a thlen a, hma an lakhar danah an ngai pawimawh lem lo ni ngeiin a lang. Hei hi mawhphurtu ten hre rawh se, mipa chuan emaw, PWD chuan emaw, State Project Monitoring Committee emaw ten chhia leh tha hriatna thiang an nei ve a, mihring harsatna tawh te pawi an ti ve thin a nih ngai chuan two wheeler pathum a tluk khan pakla hisap in helai kawng siam dan hi a dik lo tih an hre tur a ni. Mihring himna te hi inngaihho lam hlawm lutuk, ngaizel kham, lungtla avanga thihna thlenga mawhphurtu tu nge bang rawh se. NH zero two kawng nal avanga thihna thlenga mawhphurtu chu PWD Minister a ni, bang rawh se. Nula thi chhungte hnenah NH, IDCL in zangna dawmna an pe ngei tur a ni, chu chu a ni mai. tiin. Vawiin April ni sawm panga a ni a, he bulah hian Zirnbawk tawngtai mual thlang forest che gate bulah kan awm a, hei vanduh thlak tak maiin bike leh motor a inti palh a, bike hi helaiah hian hei bike hi kan hmuh ang hian a ding a, helai bike saw helai kawng kual ah hian a tlu a tichuan a hnung a phurh hmeichhia-- ah a chil hlauh mai a truck rawn tlan thla hian hei nunna chuan kan awm a a ziah lo hle mai kan rawn bawi ah kan rawn bawi sawm a amaherawhchu chu a nunna a lo tan fel der tawh a ni tih vak ngaihna a awm tawh lo a puan in kan khuh a. Tichuan police lam kan bia police lampang a rawn thlen an nghak tawp mai a ni tian he zia lo khawp mai nunna hi hlut a hlu ropui sia ah hei ka lai kan hmuh thiam dan tur chuanin hei zia ah bawk Aizawl lampang a ni a tichuan he lampang hi Tuirial lampang kha a ni a zia lo khawp mai.
Zawngtui Branch YMA chuan tun Pathian niliam ta khan Myanmar mi pakhat an veng tleirawl laka zahmawh rawng kaia mawi lo taka che an man tih an tarlang. Zawngtui Branch YMA thuchhuah danin Myanmar khaw pakhat Mungzua atanga Zawngtuia puan ta awm kum sawmthum mi Nin Thun chuan Pathian ni khan Zawngtui hmeichhe tleirawl pakhat an inkawta tui a thal lai chu a zahmawh phawrhin a hmuh laiin a khalh khum ve la. A che dan hi a mawi lo em avangin yma hnenah thlen niin man a ni a, Bawngkawn Police Station-ah pek nghal a ni. Zuangtui Branch yma chuan hetiang hian Burma raltlan ten harsatna tam tak min siam fo mai a, yma chuan a en liam mai mai dawn lo, Burma mi awm tha duh lo te chungah ana thei ang berin hma kan la zel dawn a ni, tiin an thuchhuah hi an tlip. Nimin tlai thim dawn khan Siaha, Meisavaih naupang pahnih te chu Tuipui Ferry ah an tla hlum. Tuia tla hlum te hi kum sawm leh pahnih mi SN Lallawmkima leh kum riat mi Zakaria te an ni. An pahnih hian Lawngtlai leh Siaha in rina lai chhim Tuipui lui, Tuipui Ferry kaia an chhungte in saw tura kal an zui a. An in sukna hi Tha la lei an dawh thinna Seasonal Bridge chhaka an in suk thinna lai a ni. An che sual lai tak hi tuman an hmu lova, Hotuma an insingsak hnuah naupang pahnih te hi an awm lo tih an hre chhuak ta a ni. Tuipui Ferry khaw chhungah zual koin tlangval hovin an chapal leh thawmhnaw awmna zawnah chuan an rin zawn ta a. Zandar rial velah an ruang hi inhlat vak loin an hmu ta a ni. Ruang te hi mtp Branch Tuipui Ferry ten khaw chhungah la lutin kuang an siam sak a, A thlahna hun an hmanhnuh in Saiha lamah phur chhoh nghal an ni. Naupang lainat awm pahnih te ruang hi vawiin khan vui liam a ni ta ni. Nizan khan US atanga Mizorama zinpa pakhat chu vanduai thlak takin a thlenna hotel atangin a tla hlum. Kum sawmngaw mi vanuk chung hi Texas atanga Mizorama rawn zin niin Emerald Hotel Tuikual South a a thlenna chhawng thumna atangin zandar sawmpakhat leh a chanve vela a hnuai kawngpuia a tla pal a, A boral zui ta a ni. Police te chuan he chesualna hi van duai vang liau liaua thil thleng niin pawikhawihna rawng kai rinhlelh tur a awm lo niin an sawi. Police hnian atanga thudawn danin van uk chung hi US khua leh tuihnihna nei tawh niin April thla tir lama a pa lungphun hmang tur a lo kal a ni a. Lungtlai lama lungphun a hman zawh hnuah Aizawlah lo kirin vawiin hi US-e pan tura New Delhi lama a thlawhthlak ni tur a ni. Mizoram sorkar chuan thuchhuah siamin tun thla April ni sawm leh pathuma vai reng te a dan lova tawlh ruk ku varah eng emaw zah man a nih chungchang an sawi fiah. Sorkar thuchhuah tar lan danin Taxation Data Collection Centre vai reng te a tax official te chuan kum sang ni sawmhnih panga April ni sawm zing dar khat leh minute sawmhnih leh pariat khan ku varah ro phur Truck pali, chhia awl ruk tuma GST Act sanghnih sawm pasarih pal zute highway a an tih din thu Pulal hmachhuan a Assistant Commissioner of State Tax Data Collection Centre vai rengte chuan ziakin a thlen a. Truck leh a khalhtu te hi Hau Chin Khupa, Hau Ngaih Khuala, Hmangaih Sanga leh Lian Kima te niin an vai hian Burma kuh varah ro an phur a. Heng truck pali te hi Tax Official, Taxation Data Collection Centre, Vaireng tih a thawktu ten uluk taka an en dik hnuah Burma atanga lak luh kuh varah ro an phur ngei tih finfiah a nia. Hemi bawhzui hian SI David Lalzirliana leh midang te chuan a tul anga hma la nghal turin Taxation Data Collection Centre an pan ta a. A hmun an va thlen hian a chunga tarlan truck driver zawng zawng te hi an truck te kal in an tlan bo fai vek tih hmuh chhuah a ni. Hetiang a nih tak avang hian truck leh an thil phurh te chu him dam taka kawl a nih theih nan Taxation Department kutah dah a ni ta a ni. Hemi hnu hian theihtawp chhuahin driver tlan bo te zawn chhuah hna thawh chhunzawm zel a ni a. Kum sang hnih sawmhnih panga April ni sawm pali zingdar ri leh a chanve khan driver pali zinga pathum, Hauchin Khupa, Hau ngaihkhuah leh leh hmangaih sanga te chu man an ni ta a. An zinga pakhat, Champhai Bethel venga khawsa Lian Kima erawh a awmna chin hriat a ni lo a ni. Farkawn Village Council, All NGO leh Conservation Mizoram Tangkawp chuan Farkawn ram lurh tlanga Vavu Sanctuary an buatsaih mek a, Farkawn khua an inpeih ve leh mikhual tlawh theihin hawn a ni ang. Vavu hi Mizoram State Bird a nina chungin Mizoramah kum tam tak hmuh a ni tawh ngai lo va, Tun hnaiah Fargon VC leh Joint YMA chuan vavu an la nei ngei aṭahin Sanctuary siam an tum thu an puang a. Conservation Mizoram chu a hmun a enpuia vavu thla lak tum turin an sawm a. Conservation Mizoram palaite hian ram hnuaiah zanli an riah hnuah vavu thla hi an la fuh thei ta a, panga lai hmuhin a pa vek an ni nghe nghe. A nu ho chuan no an awp a nih rin a ni. Vuin April ni sawm panga sang ni sawmhnih leh panga chhun khan Forest Minister Lalthansanga chuan tun hnaia Mizoram chhunga Tripura sawrkarin kut a rawn thlakna Phuldungsei Jampui Hills khuaah thai dawr tlang a tlawh a. Jampui Mizo Convention hruaitu te leh Phuldungsei khawtlang hruaitu ten an lo dawng zawng. Forest Minister chuan Thaidor tlangah hian Tripura sorkarin hma an la a ni tih a hriatin a hmun ngeia enfiah hi a tul a ti tih sawiin, Helai hmun hi ṭuan leh manga ta tawh Mizo lalte luah ram leh ṭhuthmun a ni. Chutih rualin helai hmun enkawl leh tuaihnum kawngah kan lo mu thu rei hle a ni tih Mizo Convention hruaitute nen kan inkawmna aṭangin a lang reng mai a, hei hi a pawi takzet a ni. Kalphung thar mipui sorkar hnuaiah helai hmun hi ngaihsak chhoh zel kan tum ang, a ti. Chief Minister kum sawmli zet he ram tan a lo bei tawh tuin Mizoram ramri hi a vei tih sawiin Lalthansanga chuan Boundary Commission tha tak din niin Assam nena kan ramri buaina chungchang pawh he Boundary Commission hian a bawh zui mek Hetianga Tripura sawrkarin kan ram chhunga kut a rawn thlak hi a ngaithah mai a rinawm lo va, chuvangin helai chhehvela che mipuite pawhin lungrual taka sawrkar hmalakna thlawp a inthawhpui zel ka beisei tiin politics inchir theih nan leh inlungrualna te chhetu atana hmang lo turin a chah a ni. Tunah chuan Mizoram pawn lamah lo pakai tawh ila Kum sanghnih leh pariata Mumbai khawpui hmun hrang hrang beihna a meizang hlaptu ber ni a hriat Tauhur Rana chu India ram hruai thlen a ni. Rana hi Pakistan apiang United States khawpui pakhat Chicago a sumdawng a awm a ni a, India sorkarin rei taka bei hnuah United States remtiana in mahniin US atangin India ram luhpui a ni ta a ni. Amah hi Canada khua leh tui niin Delhi phur thlen a ni tawh a. Hlim taka India rama thlen theih nan hian NIA, National Investigation Agency, chuan an buaipui a ni. Kum sang ni sawm pakhat khan US Court chuan Mumbai beihna mi za sawmruk leh paruk thihna ah khan a tel ngei tih an la sawi tawh a. Hotel beitute a pui nih a puhna erawh thiam a chang thung.

Prime Minister Narendra Modi a nena an inbiak hnuah an ram atanga phurh chhuah hi a phalsak a. Rana hian he thutlukna hi US Supreme Court-ah khing leh mahse thiam a chang ta chuang lo a ni. Rana a hi Pakistan-a seiliah niin damdawi lam thiam a ni a. Pakistan Army-a Medical Corps a zawm hman nghe nghe. A nupui pawh doctor niin kum sanghnih leh pakhat khan Canadian khua leh tui an ni ṭan a. A hnuah Chicago-a pêmin Rana-a hian sumdawhna chi hrang hrang a kalpui a, chung zingah chuan Immigration and Travel Agency pawh a tel a ni. Indian thuneitute chuan Rana-a hian a naupan laia a ṭhian David Coleman Hadley-a nen Mumbai beitu Pakistan helpawl Lashkar-e-Taiba te an pui niin an puh a. Lashkar-e-Taiba hel pawl member sawmte chuan Mumbai rail station khualbu cafe leh Jewish centre te an bei a, silai nasa taka an hmeh puah bakah bawm an ti puak ta a ni. US-a judge te sawi danin kum sanghnih leh paruk khan Rana a remruatnain Hadley hian Chicago-a Immigration Services Firm nena inzawmin Mumbai-a pizza a hawng a. Chu chu remchanga hmangin Hadley hian kum sanghnih leh pariata an hmun beih te kha a lo thli thlai niin an sawi. Rana-ah hian Hadley hi a form enkawl tu berah hmangin hemi hmang hian chanchinbu a fakna tihchhuah chungchanga office hrang hrang dawr kualin chanchinbu pisa hrang hrang a luh thei phah bawk a ni. Hadley hian Mumbai-a an hun beih turte a thli thlai ngei thu sawiin Lashkar-e-Taiba leh Pakistani Intelligence Service, ISI, te nen pawh inzawmna an neih thu a sawi a, Pakistan erawh chuan hei hi nasa takin a pha thung. Rana a aiawh a, court-a ding te chuan Headley-a hian dawt sawiin Rana hi buaina a hnuk lut lui a. Pakistan Military School-a an kal ho aṭanga an inthian ṭhatna chu a ni lo zawngin remchanga a hmang ta niin an sawi. Kum sanghnih sawm pakhat khan Chicago court chuan Rana-a hian Lashkar-e-Taiba te a pui ngei a ni tih an ti chiang a, Dennis chanchinbu Jilans post ten beih tuma puna erawh thiam an chantir thung a. Mumbai khawpui beihna in hnamhnawia an puhna hrang hrangah thiam loh chan tirin kum sawm pali tang turin a chung thu rel a ni. Mumbai beihna a vang vek hian a thianpa Hadi chu kum sawm thum panga tang tur a tih a ni thung a, Chicago Jail-ah a tang mek. An pahnih hian India ramah awm lo mahse India Court-ah Rana leh Headley te chungchang hi rel a ni tho va, an chungchang chhuitu ber NIA chuan Rana hi an chet dan tur zawng zawng duangtu niin an hria a ni. Bangladesh Court chuan an Prime Minister hlui ramdang a tlanchhe mek Sheikh Hasina manna thu pek a ti chhuak. Bangladesh Court chuan an ram Prime Minister hlui Sheikh Hasina bakah hian a laizawn Sheikh Rehana, Britain MP Tulip Ridwana leh midang sawmnga te chu thuneihna hmang dik lova, dik lo taka ram neih a puhna kaihhnuiah manna thu pek a ti chhuak a.

Sheikh Hasina hi Prime Minister atanga paihthlak a nih hnu a a laka lungawi lohna lantir tute tihlum tir leh a mihringpui te laka pawi khawihna rapthlak tak thlentu a pawhna thubuai chu Bangladesh-a International Crimes Tribunal-ah thehluh a lo ni tawh nghe nghe. Kum sawm paruk zet a lo kaih hruai tawh. Awamani League in thuneihna an chan hnuah ni kum August ni nga khan zirlai pawl kaihhruaiin na men lovin nawrh huai hawt a ni a,

White House chuan Pathiani khan kum sawmsarih leh pariat mi President Trump-a medical check-up record hi tarlangin doctor chuan a rilru leh taksa lamah a tha tawk tih a sawi a. Nisa in a em nasat luat avangin a vunah tlem thil pangngai lo deuh a awm bakah nikum July thlaah a campaign laia silaiia kahna avanga a beng ding lama serhawmte chauh chu a taksa a him lo awm chhun niin an tarlang. Hetih mek lai hian Trump-a hian i kum khan colonoscopy tiin diverticulosis a nei tih hriat a ni a, kum thum hnuah inentir leh tur a tih a ni. Damdawi chi lia enkawl mek niin pahnih hi a cholesterol venna a ni a, a lung venna'n aspirin eiin steroid skin cream a hmang bawk. Kung sahnih sawm pakuaah a rih zawng pound zahnih sawmli leh pathum chu report tharah hian tla hniamin pound zahnih sawmhnih leh pali a ni ta bawk. Trump-a hi a hriselna dinhmun sawi chiang duh lova pawh a ni thin a, hei vang hian a medical check-up report hi White House pawhin a tlangzarh ni a ngaih a ni. Aw le, khati zawng kha tun Trump-a pho leng news kan rawn tih chhuah theih te chu a ni e.